Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Ma nsab sejjer tajjeb fir-recovery. Ma inti għandek storja naqa partikolari li mhux kulħadd jgħaddi minna imma jistgħu jevitaw li jgħaddu minna ngħidu hekk.
Mid-drogi. Ħanejdlek hekk mid-drogi. Sfortunatament hawn ħafna li għaddu. Issa relevanti jekk hux legali, illegali, ħansieħu sustanzja x'anke alkohol, aħna naraw droga. Tgħid li aħna min aħna Self help groups li nibqgħu clean minn kollox, la mmissu drink, la mmissu joint, la mmissu xejn, ma litteralment ma mmissu xejn. Kif għedtlek, hemm min jaqbad id-droga u hemm min xorta jaqbad ħafna ġieħu l-ewwel hemm ġifieri u tgħidli xi tgħid Clint. Għax di għal qasira ġejt muri li aħna l-feelings tagħna tant huma mobbija. tant ma nafux x'inhuma feeling, tifhem li għal xi raġuni oħra meta tmissu s-sustanzi tibda tużhom bħala mem l-arma tkun aware. Isma' l-lum imdejja, għammur li sustanza. L-lum imdejja, għammur li droga. Tifhem? Jiena kont kelli ħanut, iż-Żurrieq ġifieri, u flaxija kont noqgħod nirranġa l-istor u hekk, u qbadt nixrob minn hemmhekk għax kont niftaħ xi fluxkur inbid. B'dewwel bdejt b'wieħed, ħa niftaħ fluxkur inbid ħa. U mbagħad l-għada komplejt, u mbagħad minn wieħed ġew tnejn, tlieta, u bqajt sejjer imbagħad. Plus il-ħaxix, ħa. U tipo kont jetna fi stat gravi mbagħad meta kont qed nixrob u bejjeb ħafna. U bas spiċċajt kont mort is-set qajl. Ħabba biex nara t-tifla.
Proset, I'm proud of you. U spiċċajt tajt kollox għal tliet snin, issa ġeq bat-tempja bil-ħaxixa ġifieri. Imma U dak ifisser? Li għad għandek u ġieħ taħt. Ma bidej b'dawn u ma ġieħ. Jien ma nifunzjonax minn għajra, eh? eżempju ma narax television.
Attenti minn għal-mittinek jena. Jena l-alkohol, ma tabdejt l-alkohol. Bdejtu bħala pjaċir. L-ismaw bdejtu bħala pjaċir, l-affarijiet l-oħrajn bdejtu bħala pjaċir. Emma żmien tul bħalma taf inti jekk kont f'dak l-affarijiet, Iż-żmien iwasslek f'fażi li jekk ma tkunx qed tuża, ma tiffunzjonax. Mhux hekk. Issa rilevanti jekk hux drink jew droga, ma tiffunzjonax. Illum, illum meta nħossni ngħix jiena, li qomt filgħodu, naf x'irrid nagħmel, m'għandix bżonn jew xejn, Ma ngħidlek ikun hemm ġranet koro, eh, ġifieri, ġifieri jkolli ġranet fejn. Impossibbli. Eżatt.
Kulħadd umaru. Imma jkolli ġranet fejn nibki llum. Jien meta kont fl-arti jien ma kontx nibki. Ma qas kont naf nibki. Qas kont naf x'inhu feeling. Għal ma tkellimna jien u inti hemm barra. Kif qed tħossok? U hekk. U hekk, mhuwiex feeling. Meta konna sar, Ma kinux mgħallmin il-ġenituri, jekk tibki jgħidlek jekk tibkix. Mhux hekk jew jekk tikpi nkompli ntik. Ma, eżatt, għax kienu mgħallmin hekk, ġifieri jew kienu mgħallmin hekk. Mhux ngħid il-ġenituri żjien, anzi il-ġenituri jridu lek il-ġitta d-dinja. Mela. Jew jridu lek il-ġitta d-dinja. Imma iva kollox minn hemm jibdew il-feelings. Imma fem, per eżempju, jina mbagħad ibla ADHD, għat li jinti u koll. E, tipo dak iż-żmien ma tantx kien hawn awareness fuq għal ħaġa. Illum il-ġurnata naf li jiena l-ħaxixa meta mpejjeb għatejni naqra l-emmolaw fi għal ħaġa. Jiena, jiena sirt naf li ADHD ta' 35. Li ma l-għalli ADHD, għed ADHD. Tejt neħħazen li għankan zemmi għala, għed ADHD xini. Mort nagħmel riċerka u l-ewwel hemm hu vera. ADHD kbir jien għax kważi kollox nirrelata miegħu. Li fir-realtà l-ADHD jiena kont nuża bħalek kif tgħid inti. Kont nieħu xi ħaġa biex jikkalmani. Illum għalissa Nieħu permla biex tikkalmani. Tram. Tgħid li mhux xorta sustanza l-permli. Imma miktuba minn tabib, preskritta minn tabib mhux kont. Għammu npejjem sigaret. Għan ikkalma. U kien ikkalmani. Xtant kont irrejżjat maġġelli biex nimxi. Niġri. Laqqas kont naf nimxi, ġifieri, il-verità.
U bħala issa il-problema tkun il-whiplash sewwa wara li tkun waqaft tkun il-whiplash imma mbagħad meta inti kif naqbad ngħidlek tasal f'punt li tgħid isma' ma rridx inħares lejn daw. Sewwa. Però mbagħad ikun hemm ġranet kif qed inti li tkun ħażin, imma jien naf ikollok xi jkun hemm xi ħaġa li tirriplejsjaha biha jien naf b'xi b'xi hobby jew hekk biex tgħallina. Jien li nista' ngħidlek li qed nagħmel llum li qed jaħdem għalija. L-ewwel nett il-pjan tal-ġurnata li nimla minn filgħodu sa flaxija. Nħalli l-mkien għalija l-ewwel mela. Nibda billi mmur nagħmel mixja bil-kelba. Filgħodu filgħaxija jiena nemmen b'Alla, mmur nagħmel it-talba mhux il-knisja nitlob bil immur u noqgħod nagħmlu bit-talb bil-disk illum. Mmur fin-natura filgħodu nagħmel dawk it-tliet kwarti. Wara, għalissa mhux qed naħdem, suppost għandi nibda next week. Wara, dejjem indaħħal xi ħaġa, issa jew ħa mmur l-isptar, jew mmur bin-neighbour, jew mort nara xi ħadd DDU, jew nimla l-ġurnata. Għandi self help groups li jgħinuni ħafna, ma nistax nagħti isimhom għax huma anonimi. Li nista' ngħid dwarhom, huma kollha nies bħali. Kollha nies li għaddew minn ħafna, hemm min għadda agħar minni, hemm min għadda inqas minni, imma l-biċċa l-kbira kollha nirrelataw. Nirrelataw fid-difetti tal-karattru. Eżempju, nżamillek id-difetti tal-karattru. Inti tafhom id-difetti tiegħek tal-karattru? Żgur li nafhom.
Tafhom, għabet.
Jiena kien nibda żammihom ma nafx, imma llum naf id-difetti u naf it-tajjeb tiegħi. Naf is-sabiħ tal-karattru qed tifhem. U d-difetti naħdem fuqhom. U hawn x'int tiġi clean tibda tgħid waw jien hekk jien hekk tisma' tisma' tisma' jien bħalu dak jien kont naħseb li jien perfezzjonist. Meta dħalt il-programm it-terapist għedtlu jien perfezzjonist illum ngħid x'perfezzjonist għax nagħmel żbalji kuljum. Ma tant tkun Ah. Ah, min naħseb li nista' nagħmel kollox waħdi. Waħdi ma rid għajnuna m'għand ħadd. U l-għajnuna importanti eh? Li tiddependi fuq xi ħadd qed ma kellek bżonn għalfejn le. Jien ma nista' minn xejn. Jien jien qabel kont nuża maskla. Għal kull oġġett maskla biex neħħi dwejjaq, nidħak. Maskla minn jien, illum ma nużax maskli, illum nħossni kuntent. Għax bla maskju ma nista' minn xejn. Allura l-passat tiegħi hemm hu.
Taħbi m'hemm xejn idana u tkun qed titħaq bik innifsek fil-verità. Jiena open, bħalma inti open inti, ġifieri, inti kontra droga assolutament, issa llum il-ġurnata jiena naħseb waħda xejn nagħmel mod ieħor. Stenna, jiena, id-droga nħobbha kollha. Jien kollox provajt, mill-A saz-Z. Jien kien ikolli menu u kont nixxi mill-menu. Serraħ moħħok bil-menu. U kull oġġett li kont nara ġdid kont nipprovah. Ġifieri, issa hemm droga li ma toġobnix u droga. Imma droga, inħobbha, xi neġt bi droga ħajti. Tgħidha allura llum il-ġurnata aktar A, llum nibża' minnha, allura nevitha. Għax naf li jekk ħa naraha, L-addiction tant hija qawwija li ħa nerġa' naqa' żgur. Illum rajta żammejt sod, l-għada rajta żammejt sod, tielet ġurnata rajta żammejt sod, ma warraba ta' għada. U ma nafx hekk tagħmilhomx erba' tim, għax
Jien ma nagħmilhomx. Diffiċli, li tara erba' darbit. Diffiċli. Għax ġaddejt minna, diffiċli. Diffiċli.
Jiena kont imur nieħu tiegħu fl-għaxijiet. Illum qed nevitaw ukoll ta' immur nimxi bil-kelba lej post ieħor. Għax tant ikun hemm droga barra fit-triq. Kollum kien għastja. Kollum kien. Kollum kien.
ċaql mamu diji. Mela, tiri. ċaql restaurant.
Kollum kien. Tħalt neħu kapuċċina ġo restaurant, nara bniedem ta' jiraġ bil-borsa. Da' affarijiet tal-biza, da' ġo restaurant, jiekollu l-est kienu. Droga ġieli ħarġa l-istrand. Droga ġamma ma tiegħu kolħat, ta' ġifieri mhux ħalli staġab ħadd. U jien qed ngħidlu, jien knara bniedem tiegħu droga u joqgħod lemmek u jien noqgħodlu. Dik hija ċojs tiegħu. Irtiegħu droga jissi għada. Ma jiena qed ngħix. Mingħajr droga. Li dik li nqum u ma rridx niddependi fuq oġġett, li malli ftaħt għajnejja m'għandix bżonn nieħu drink, m'għandix bżonn nieħu droga, irrilevanti x'inhi. X'differenza? Hi differenza kbira. Health wise u money wise ukoll eh, eh, eh, il-flus Il-coke ftit ammonti kbar. Ħa. Allura ftit barra flus. Ħafna. Ħaxix ifhem, tit flus imma mhux daqshekk u servik iktar fit-tul. Imma u s-saħħa mbagħad, is-saħħa hemm repercussions fuqha. Sfortunatament, Malta Qed nużaw id-droga bħala fejqan. Issa, jekk jiktibilek ta' b'mod, mek qed tieħu inti kemm trid, tiġi tlef il-kontroll ta' jien nejra dawk in-nies li għandhom kontroll li jħodlok darba f'xar. Issa tgħidlux tieħu sigaret kuljum ta' ġajja bla kontroll. La tieħu kuljum qed tiddependi minn fuq droga. La biex tidħak titib sigarett. Jien biex nidħak nidħak normali llum għadi. Kolli ġurnata kuntent u dħakt. Jekk bkejt, bkejt. U nkun li jiena ġifieri kien ħażin. Ma niddejax. Jiena ħriġt droga l-għawd. Għax dan forsi mhux aware dan. Imma tant hawn nies jiddependu minn dawn l-affarijiet li għandhom u ġieħu hekk u l-ewwel hemm. L-isfortunatament nippoġġawha droga, ħaseb mudu tal-kok, jista' jkollok żewġ grammi kokaina. Puri. Personal use, sewwa. Daw ġew 10 grammi. Maltin. Min hu fid-droga jaf x'jien ngħid, għax minn ġiex gram imġew għaxra. Ara jiena nistaqsil, oh, min fejn nixxil kok jien? Ma hu imkien legali biex nixxil kok. Ah, jiena min fejn nixxija droga jien. Barra minn Malta hemm kliniks. Esatt.
Apposta, fuq hekk. Jiena minn nhar riċerka.
U l-Olanda joħorġu l-kok minn ġo kliniks. U għandhom sistema li naqsu 70% il-kok mit-triq. Imma dak li jkun qed ikun onest hemm u jisma' jien għandi problema nieħu l-kok. Ma tgħid tkun kważi pura. Naħseb ukoll hemm inqas ħarm irid dak xi jgħid. Of course.
Hemm inqas flus maħmuġin fi triq. Mhux hekk.
Is-Sant, Ċikku, Peppu u Enzu irrilevanti. Imma naħseb il-flus għal ħafna nies hija importanti iktar minn uliedhom.
Zgur. Jena.
Għandek tfal Kristu. Stawa għandek tfal. Mxek. Jena għandek tfal ukoll.
Tixtieq li tfal tiegħek jieħdu droga? Le, ma mill-esperjenza tiegħi u naħseb li taqbel miegħi inti jekk it-tfal tiegħi jieħdu drogi, ġifieri ħankun naf x'inhu ma jieħdu. Ġifieri nista' Ħoss nilħaq Nista' ngħidilha isma' pereżempju, dik

Ħaġa li jiena, jien meta nara bniedem għaddej fuq il-kokaina, ngħid u kif inhu mqaċċat. Kemm inħares lejh, anqas dik il-qaħsa wara malli jkellimni. Però tiskanta min jieħu pereżempju min ipejjep il-coke, mhux ħa jmurlok għall-ħaxixa. Eżempju jiena npejjep il-ħaxix u jien mhux ħa mmurlok għall-coke. Is-sustanza tibda lil oħra.
Inti meta tpejjep joint, qed tieħu nnifsek u tpejjep. Meta tiġi tpejjep il-coke, x'tpejjep joint? Qatt ma xtaqt mort x'tant xi Alla ewwel tibda tużah biex tinżel mid-droga mill-coke u mbagħad ma jibqax biżżejjed ta' jkollok taqleb għal. Eżempju, pereżempju, jien għandi sħabi pejpu l-coke sewwa. Eżempju, jekk impejb ġojnt ħdejhom jisparixxu kollha. Ġibhom ħażin. Għax għamilna d-dejhom.

Naħseb tkun tista' eh, eh, għax bdejt naħseb jien, forsi tkun tista' tirreplejsja l-addiction tal-kok. Għax naħseb hija nqas ħarm. Jiena.
Ma tistax li għal dik. Ma tistax ma tibqax il-problema ma tibqax. Ma tibqax tissodisfak. Sajan. Vejja b'ammont kbir ta' marwana, ġveri ammont, ma t-istax dajt għammu, ma ammont kbir. Biex tanfaq dak l-ammont, għet, naħakok, u t-ġini raħs il-bicċa. Kont fil-bidu kont nkun nagħmel ġurnata rejżet naqra. Mbagħad iżżid, iżżid, iżżid, qatt ma biżejjed. Ġranet sħaħu sitt ijiem law, metluf mid-dinja. Laqqas taf x'qalulek, laqqas taf x'kellmek dak, jekk bagħtlekx dak, tintilef mid-dinja, metluf mid-dinja hu. Issa jien bil-kontra minn meta ma npejjipx laqqas inkun naf x'in nagħmel, nibda naħraq il-ħobż, nibda. Dak stmajt il-moħħok hekk. Le, għamil tlet snin, men tlet snin għetni tlet snin wieqaf. Tlet snin wieqaf, tlet snin għamil pudini fuq il-xol. Ġviri, għaw ninsa l-ħobs fil-forn, għaw ninsa nitfala l-melħ, l-ħagġina. Għamil tlet snin klin? Tlet snin ma. U xorta dak ma tafx il-feelings tijak. Allura l-ġieħ jibqem. Sfortunatament jien naf nies li qegħdin barra imma xorta jieħdu drink jew l-ewwel hemm. Min kien fuq il-coke xorta juża sustanza. Sakemm inti ma tmurx tneħħi dak li hemm hemm ġew, titkellem jekk kollok min jgħinek l-għajnuna, ssib tfajla tappoġġak, ma tixrobx, żommok. Tgħidlu żommok x'jiġifieri? Għax inti waħdek ma tistax tagħmilha. Le, ma diffiċli.
Żgur, ma l-ewwel uġigħ. Għal anqas jiena ma li kien kolli l-ewwel uġigħ, tgħid li qatt ma għamilt. Tkellimna l-aħħar darba qed naqa' ħażin naqa' 16 grammi fil-ġimgħa. Mela, mela, mela, ġifieri.
Imma baxx inderġa' tiġi waħda ħażina. Bum, erġa' mur hemm. Le, zammejtom, ta' zammejtom. Zammejtom?
Ejwa, zammejtom.
Għallum ikolli ġurnata ħażina għandil minn inċempel jien. Isma, ma flok inċempel dealer, inċempel jgħidu l-sponsor, nibatlu recording, ismi jgħet ħazin, ekk, ekk, ekk, u ekk, ma d-dija minn xejna, eh? u dija meni. Flaxiet immur tlet darbi fġim erba darbiet daw il-gruppi. Fejqat, xaħat kellu post fej immur jitkellem, u ħat ma jġudikak. Mhux hekk propju. Ħadd ma jidħak bik.
Nies jibku miegħek naġġieli tagħhom bidma ħriġi minn għajnejhom. Familja, familja li.
Huwa sabiħ li jkun hawn dal-komunitajiet hekk. U jiġifieri. dawn ma bxejn.
Daw il-programm minn barra ngħidu l-għana. Sejt inti għamil programm l-oazi. Għedlek iju, ma jena da, da, il-fejr, mux fejqana, mux ma fux. Saqqat fija, id-droga, tant hemm negattiva marra, dan nirkupraw. Imma ta' għadha tiżomm il-bot. Jiena qabel ma tkun dum bum bum bum bum noqgħod ninfaq d-dar nagħmel tliet ijiem pum ċaw. Tliet ijiem l-iktar li kont nagħmel ma nħux xejn sustanzi, raba' ġurnata għandi bżonnu. Ma kontx niflahom. Ħassja. Illum day one one two. Clean and sober. U proud. Għandha ħafna min jisjedu li jisma'. Żgur ma xejn. Xkull għandha ngħid tgħid nirrispondihom. Ngħidhom ejhom, jiena kħanejhom mhux bijet nitnejjek la bik, la b'dak u laqqas b'dak. Ġifieri.
Xtaqt insaqsik ukoll jekk għax kellek esperjenzi paranormali. Jekk tista' tgħidha dik l-istorja li għad l-ewwel. Ara,
f'paranoja kellha ħafna paranormali. Eh, tħaddidna jum, mhux hekk. Paranoja ġieli rajt del kont nara raġel, kont nagħmel xi lejla nħares lejħek sejjer hekk u nibża' u mbagħad jisbaħ filgħodu nara d-del tal-ġaketta ngħid ara. Paranormali minn dawn l-affarijiet kelli. Imma kont konxfuż kelli paranormal. Affarijiet ta' niftakar darba konna aħna konna mmorru naraw meta konna żgħar. Konna grupp rabtejn ġifieri minn ħajja ta' ħajja jiswaw fiex qed jitkellem. Konna mmorru nfittxu la u taħt l-imdarba. Darba din taħt l-imdina. U da la ziffa riħ ma kien hemm xejn. Għam ir-riħ f'daqqa waħda. Il-klib jisom qed jissawtu. U f'kemm minnhom nisimgħu għajta. Twerżiha u nħarsu kollha fuq u naraw mara roża b'xagħar isfar, wiċċha ma jidhirx, maqtugħa minn fuq il-ħadid fl-arja. U konna grupp ta' xi sittax jew tmintax-il ruħ, jiġifieri din ma ngħidhiex jien biss. Kollha naħarbu niġru. Kellhom bżonn jikkummentaw fuq dan xi ħadd minnhom.
Jiena nista' nittagjhom, jiġifieri nista' nittagjhom kollha u ħadd ma jista' jmarini għax kollha rawh. Li tant konna f'dubji bdejna ngħidu xi ma dik jgħid ma toqgħod mill-arja. Ma stax tkun fuq ħadid, laqqas qatt tista' tkun kif tista' tkun fuq ħadid. Lejla dik kienet biża' kbira li jiena kont nemmen b'dawn l-affarijiet. Eh. Jiena. Għas 16 il-ruħ f'daqqa rajtu. Xi 16 il-ruħ konna. Ah, U kollha bibtiq, ġifieri.

Imma dik kellmitni bil-Latin. Qamet bil-wieqfa, leħinha nbidel, ċisu ta' raġel. Il-kelba ħarbit li tiġri ġal-kamra. Tant bżajt, sejna l-alla kont nidajlu tal-li qed ngħix. Jaħfir l-lum nidajlu. Għalfej tajni ġurnata oħra, għalfej ma ħadniex. Ma tant tlabt l-alla dakinhar. Li anke niftakar f'dak il-momenti Niftakar imbottajta bis-siġġu barra, sammart il-bieb tal-penthouse bil-biża li kelli. U ftit jien wara rajta, għad nisma' morru nieħdu droga tal għalija tal jisa laqqas kien taf xejn. Assja. Issa x'kien jew le ma nafx jekk kienet xi droga li ġralek. Jekk kelli xi ħaġa fija jew ġara xi ħaġa. Imma jena dak l-ar, rajt ħaġa. Esperienzajta. Li ma kienx xejn. Li din leħna kwiet, ġiet leħna ta' raġel. Anke nitkellem fuq laqbad nirrada ġifieri. Ejja, esperienzajta, kont naħsibhom li jixru fil-films dal-affarijiet. X'jaf fuq il-films kont narhom dal-affarijiet. Ma jiġrat li life. U kont għandni nibda nieħu droga ġifieri. Laqqas kont il nofsi jew sija.
Ma taħsibx. Issa. Ma mbaġinajtiex inti. La la ma mbaġinajtiex żgur. Astja.
Ma maġinajt żgur anke l-kalba l-ora arbet tiġi sakrit taħt is-soddaġa kamra. Twerwirt, twerwirt, sejna ma tantx dejjaquni affarijiet, tgħidlu ġifieri minn tjeżaħ. Mela l-lum ma għandix għafejn iġġiegħed ma nibża' ma' ħadd u kulħadd l-istess livell. Ma dak iż-żmien kont kieżaħ, ma kien iddejjaqna ħadd.

Ngħidhom unknown, ma nafx jgħidulhom bl-Alment. Jew konti għad flus u konti għad fit-tarazzin. Għamilt hekk u rajt erba' tidwal. Poċ ċiżarek, niftaru. Eddaw xenu ma. Waqfu ġifi.
U ġew tnejn oħra.
Għamlu ftit sekondi hekk, tal-ementarġa sekondi. U sparixxew, sa' nġrelek. Naf kont jaħħar għamejjet u daw bdejt nimmaġinhom. Ma dejli allura sitt idwal, jew mhux wieħed jew il-naf. Sef kienu xi ajruplani ta' daw qed jagħmlu trejek ta' nasa jew hekk. Ma jifqux l-ajruplani dik il-problema. Ma li taf xaw fid-dinja. Sarra. Drones siwa jifqu. Li tant daw ma kienux drones. Daw jisom stilel kienu ġveri ma kienux drones, żgur. Drones ma kienux żgur. Jekk ma kienx paranoja ta' moħħi, tifhem x'dan kien konflużu. Emmejwa, esperjenzajta. Niftakar l-ex. Niftakar l-ex. Tgħid li miġnun. Se vera miġnun. X'dak iżmin konflużu, ma. Ejju, ejju, wara kull taref, ma dak il-ħin.
Lejn ġrat li wkoll. Eh? Mbagħad għamilt karriera fit-tarazzinek. Sorry, fit-tarazzinek ħares il-fuq. Ħares il-fuq.
Mela, karriera għamilt xar nofs.

Letteralment l-aħħar ftit klik jamok il-mobile, il-mobile. Meta konna żgħarjen u ommi, fatti ommi tista' tikkonferma, rajna xi ħaġa darba. Għaddek u mal-ġurnata, eh, għadda l-istess waqaf u sparixxax. Letteralment. Sed ngħidlek kien xi ħaġa li għamitu d-dinja jew barra mid-dinja.

Oġeli per eżempju, ferm li assolutament ma missom xiena. Misma, konstant. Mentix konstant. Konstant fil-sens u. Konstant ta' kol-jum.
Ta' kol-jum.
Issa eh. l-kwantità mux importanti ma kol-jum. Kol-jum ma ftit konni qabel. Ah, ftit. Per eżempju, kont nara, jew qabel nara xi film. Ah, zgur, għek tibda, mux għek tibda zaħjan. Qabel, eh, għax kont nara film. Mingħajrha ma kontx narah. Kont torqod?
Kont norqod, ma kontx norqod mingħajrha. Ġifieri. Mm, tfakkarni fija, ġifieri. Ah, mbagħad, pereżempju, imma ta' kuljum kont nħux ġiex joints biex norqod nara film. Eżempju, mbagħad fil-weekend kont nara nara kbir. L-ewwel tibdi għal ħadd, jew is-sibt tgħid wieħed, u mbagħad tibda daħla kuljum. Mela, mbagħad Tapajna sejrin. Għal-massa. Ma bat waqaft, eżempju, waqaft minn ta' 21 sa' 25, un bat erġaj bdejta. Ma l-alkohol kien jgħetem? L-alkohol le. Kont tajt għal 5 snin? L-alkohol għal weekends biss. Xorta kontu sostanza, ġifiri xorta għuna għunem. Weekend rari ġifiri. Imma mbatt jena l-problema bdiet minn ta' 26 l-lem. Hemmhekk imbagħad. U x'ġara?
Kellek xi art bej kbir? Business mar ħażin. Mara. Disfatti taf kemm kien ikolli disfatti f'ħajti. Titlaq li tfajla u hekk u mm. ħafna problemi. U taf xi fisser dak?
Ta' Kristu.
Jiena ma kontx nobli lil nifsi. Jiena llum qed nobli lil nifsi. Jiena m'għandix bżonn tfajla lissa. Jiena kontent single. Xi għandi bżonn nirrebeldi lil nifsi. Imma llum li tant irrid nirribilta lejli nnifsi, li jekk jien għandi persuna u telqet, jiena ma nkissirx lili nnifsi. Allura, jekk mhux dik, ikun hemm oħra. Tgħidli x'jiġifieri? Mela imħabba hekk. Eh, mela, hekk għandha tkun. X'inti għandek tħobb lilek innifsek. U mbagħad tħobb lil ta' madwarek. Jekk trid titlaq, Alla jagħlaq bieb u jiftaħ mija. Titlaq. Good luck to her. U min għandu jiġi għalik, ħa jiġi waħdu. Jien kont tinfittixhom in-nies. Waqqas kont nagħmel ġimagħtejn waħdi u niġġenna nestru. Relazzjoni ma' waħda li tkellimni bub, nitgħarras. La kont inkun naf x'tiekol, x'tixrob, la xejn. Jien għamilt erużijiet, jekk tgħidli x'kienet tħobb tagħmel dik it-tfajla jien nboqq ma għożdiha. L-ewwel hi. Mhux ħa nitkellem ċar. Sodisfazzjon l-ewwel, qed tifhem? All right, kelli relazzjonijiet li Mhux ħa ngħidlek kont inħobbha fir-realtà għax pereżempju kelli relazzjoni li ħriġt minnha u dħalt fora mill-ewwel li għamlet ftit xhur, sfortunatament kienet żgħira jiena kont 21 sena. Kont inħobbha għan, ġifieri ngħidlek li ma kontx inħobbha nkun giddieb. Le tant kiġi ġejt l-ewwel li qbadt oħra mill-ewwel. Le ma rnexxietx, ma ħadmitx. X'int bżonn, għandek bżonn il-healing period hu ma' relazzjoni. Kien ikollek naqgħa bżonn break. Mhux hekk.
Break li jekk weġġgħuk, ħadt weġgħa, ħadt dik it-tiżbida, inti terġa' tirribilja lilek innifsek. Jien qatt ma tajt ċans. Għarftu hawn l-għeles kbira kien ikolli, minn meta miet missieri bqajtilha l-ewwel relazzjoni. Dejjem l-homeless, dejjem tfittex in-nies, dejjem tfittex il-kumpanija. Għamlu pjaċir anke wagħdi. Naħliflek dan. Ħadd ma jmerik.
L-ewwel nett ma jmerik ħadd. It-tieni nett ma nafx nisma' tgħidli għax jiena l-ħażin jattirani. U mhux lejli biss, l-ħażin jattira kulħadd. Kulħadd, eżatt. Malla bniedem jaqbad jitkellem fuq bniedem, jien nidħol jisni kexxun. Xup, għax dak, għax dak. Allura, u waħdi. Iżżomm kontroll, tgħidli ma nies ma żżommux, nipprova. Imma għadni bidu għadni difetti narhom, ngħid. U xi kultant nikkoreġi ngħid l-uspa, għax ma tantx nħobb jiġri nitkellem fuq in-nies, tantx nħobb jiġri nitkellem Lejn għalija dawk difetti tal-karattru kollha. Għalija pjaċir waħda llum. Immur kuntent fin-natura, ninxteħet mal-art, nisqiet u nagħmel x'nun. Ġiet nagħmel sagħtejn jien. Hekk tgħid il-programm. Immur nagħmel sagħtejn ġon-natura misħut, relax. Ma konniex nismgħu diski. Ma daqqa nkunu noqogħdu nilagħbu, daqqa nikteb xi ittra. U inti Għawdex għamiltu l-programm? Għawdex, Għawdex, Għawdex. Kif kien hekk bħala?
Kalvarju l-ewwel siġġimat. Kalvarju mhux għax il-programm tqil. Għax inti tant ma tkunx, l-ewwel nett kif jien self-centered kont, kif ngħid jien, il-king baby ngħidilha l-image, mela tħallilha tgħad, ħalliha għal xkuba. Kont naqbad l-ixkuba inti xxabbha xkuba. Ara jien kont il-cleaner l-ewwel hemm ma konitx nagħmel xejn dejjem inqabbad in-nies, hekk kont spiċċajt jien. Dejjem nikkmanda, Edda x'inhu jgħidli? Aqbad l-ixkuba. L-għada fil-għodu għomt sibtom jitolbu konti li ma nitlob minn ta' fortin jien. Għax kont nemmen li Alla ħad lil missieri. Hekk kont ngħid kont waħħal f'Alla li ħad lil missieri llum ngħid għal kontent fi Alla, missieri. Qed daw mhux posti men, daw qed jitolbu law kalvarju l-ewwel ftit. Għalek wassal aħħar bqajt fil-kalvarju sakemm tibda tirrealizza sma. Jiena dik ta' nisa men jiena dikt. Jiena bekk ngħid jien Clinton edikt. Għax jiena m'iniex edikt ta' droga biss. Kont ex junkie, mhux addict, ta' eh, ex junkie, x'ta' tkun jew droga li junkie għana l-sel l-nifsi. Ma jien addict, u proudly addict. Għax jiena kien aqbad mal-ekel, l-lax kan fil-ħodu, ġurnata nibla nagħmel. Ġurnata jekk nagħmel sigarett ekstra, ġurnata mpejjeb. Jekk naqbad mal-kafea, Ġurnata li hawn kafè. Edict għal kollox, kull ma mmiss logħob tal-PlayStation, logħob tal-mobiles, mobile, social media. Imma logħob tal-PlayStation tgħid żommok naqalbot minn xi affarijiet oħra. Ma xorti addiction. Xort addiction ejwa.
Jena meta kont żgħir, niftakar dik l-addiction tal-PlayStation kważi titni għal abbuż.
Ħastja.
Ġveri, tant kont diffissat fuq il-PlayStation fuq l-lob nirgordja l-awlem. Li kważi titni għal abbuż. Illum nikkontrolla. Qed ngħidlek għandi l-kalendarju tiegħi norjulek tgħidli enti miġnun jew take cigarettes, eat snack, wash, wash your teeth, take shower. Kollox bil-ħin kemm għandhom. Issa jarra l-pjana, kolli ġranet li dim għamiltiex, bista mort għall-oħra. Imma ma li nitfixkel mill-pjan, specialment il-social media, U n-nisa, tgħid jiġifieri, jien għalhekk nefidhom l-għomes, jinġerraw u nipprova nevita kemm niflaħ. Mhux malli nara ġiex teqlub, pum pum pum pum, neħel mal-mobile, X-ray. Allura nefidhom illum, illum ma tantx inkellem nies, litteralment ftit. Speċjalment n-nies negattivi, tgħid negattivi mhux ħażiena, mhumiex ħażiena. Ma taf li ħajwaslu kara. Nefidhom.
Negative places, people and things. Jiena jekk inti tieħu droga, mhux ħa niġi miegħek nagħmlu lejl flimkien. Għax minn hawn minn hawn ħanaqgħu. X'jiena dajjef għal droga, ġifri dajjef. Dajjef kont għaddu ħanibqa'. Xell nisma' nies minn 22 sena klin. Li xorta, dajaf, jara tazza gol moħħu jibgħat jiflipja. Mhux hekk.
La jiena fimni kieku ma konx ma kienx ħabib tiegħi Chris in-ninja. Kieku ġifieri qatt ma mort is-setqa ma kienx nieħu l-ewwel pass, imma hu kien ħadni l-ewwel pass biex immur hemmhekk. U U mbagħad spiċċajt ntihom il-pipi u hekk għamil tliet snin hemmhog. U tipo tliet snin clean xejn ma missejt, xejn xejn xejn. Imma kemm ma kienx Clint, aw Chris, għalija l-ninja. Jena s-seta kienet għajnet l-ek samur. Ma s-seta ma rridx lajnuna jien. Ma għademx Għandi l-affarijiet għax kif tkellimna hemm barra kien jgħidli l-ġimgħa jagħtini l-pipì. Għax kont nagħmel? Kont nieħu droga s-Sibt, ħalli l-ġimgħa ta' wara kont inkun klin għax kienet iddum erbat ijiem marjata. Naf li l-Caritas jieħdu darbtejn fil-ġimgħa. Jew jieħduh darba jew bniedma qaltli li tieħdu darbtejn fil-ġimgħa. Ah, kont indur jien kont nilgħab għax ma kontx għadni lest li nieqaf mid-droga. Tul l-għajnuna kont immur għas-sessions u hemm kien jgħinni għax kont niftaħ qalbi u naqla' l-istongu hemm. Ġifieri l-għajnuna anke min jgħaddi mid-droga kulħadd ikollu bżonn jitkellem, anke min ngħaddu minnha għax Dolluvju, letteralment inkissru l-kulħadd. Tgħidli aħna ma tkun ma tkissrux għan, tkissru minn ġewwa x'kulħadd jixxutjana. Kulħadd jużana għal flus, għal flus, minn għal għal xi ħaġa minn droga. U dan kollox jibda mid-disfatti ta' mor kumpanija falliet lek law lem, nagħmlu ngħid allura kellu jkun hekk. Falliet, tlift 30,000. Erġa' bda. Ir-rebelja. Għax taf li jekk malli jkolli disfatt, bum. Tixtieq qalbek. U lanqas jekk inti twiegħdni oġġett, il-moħħ irid imgħu ngħid dak mhux ħajtiuli. Tgħidli x'jiġifieri? Għax tant iwegħduni nies, kemm ilhom b'nixx mill-programm tant wegħduni affarijiet nies u jiena għantik hekk u jiena nagħmillek hekk, mhux ituni, ma ridx flus u materjal m'għand xejn. Imma jiena ħa ngħinek terġa' tibda u jiena ħadd ma tani xejking. Hemm min jegħlitha. Imma min iwiegħdek il-kastelli fl-arja din. U jien ma nitfagħhomx ġo moħħi għadni, kont qabel, imma kont noqgħod ngħid ara dak imbosta qalli hekk u ara dak imbosta qalli hekk. U jien nipprova nevita wkoll li wiegħed. Xi kultant għadni nagħmilha. Isma' niġi ngħinek. U ma nlaħħaqx. Illum ngħid ħa nipprova jekk ma ndaħħalx fil-pjan, ngħidlu isma' ma nistax. Il-problema li saret jiena, per eżempju, ma xi nlaħħaq ma l-affarijiet qed tissemmi xi mwiet, per eżempju, tfajna ngħidilha mmur x'imkien imbagħad ma nlaħħaqx. Għax għalla traffic problema ta' Kristu. Dik waħda minnhom. Jiena naf. Stress ta' d-dur. Le biex immur l-isptar.
Jekk hi wkoll fid-disgħa ta' filgħodu, rrid nidħol fit-tmeqsim kwart, għax tgħodd l-ħin. Nippjana anke l-way it, jiġifieri, nippjana kemm għandu msejjer. Sa l-problema, daqs naqra din il-gżira u biex tmur mill-naħa l-oħra trid siegħa men. Ejjew sfortunatament.
Għalhekk inħobbu Għawdex. Għalhekk inħobbu Għawdex. Għawdex qed jinbidel ukoll.
Ejjew, ejjew, ejjew.
Il-bini kibar ħafna. Efhem li bżonn jus. X'ma sorsi mhux bżonn jus imma.

Għala, jien għalija Malta bbażata fuq il-bini u fuq droga. True story.
Tgħidli fuq droga x'ġifieri? X'qed ngħidlek li l-Ministri tibiju droga, jew kif ġie l-bambin. Is-simma jew flus, jew droga, jew xi ħaġa, xi ħaġa hemm. Għax dan għaliex ngħidlek, jekk jiena jista' jkolli ġiex gram hemm personal use li jiġu għaxar gram hemm. Jien nerġa' nsaqsi jien minn fejn ħad ixxija l-kowk. Tistaw tgħidu li nfehmu li xilkow kien minn fejn nixxi li smek kien xi irrid nixxi. Għadaw tgħidu li mura għal kontra liġi li li. Ma wħadd ibiħħa ma nagħmlu l-ismok. Qed naqblu. Għam minn fejn nixxi
Rrid ikun hemm Irid ikun hemm awareness iktar tal-ħaġa u irid ikun hemm clinics apposta fejn dawn in-nies. Hemm l-Olanda, l-Interpol, ħadd mhu aħjar mill-Interpol fid-dinja żgur. Hawn Malta. Hemm image bħal dak l-Olanda.
Kieku semgħu mill-Karmenu Mifsud Bonnici ilna xi 40 sena bil-ħaxixa legali hawn Malta u qisna l-Olanda imma u kulħadd ikun kollox ikun kontrollat imma hawnhekk. Mhux berba pjan.
Għaw belt ġonna, għandna ġonna. Ġonna, naħliflek, ġonna. Issa huma relevanti imma ġonon ta' pjanti hawn. U anke ta' diġà trija xammhom ġonon. Il-wieħed serer.

Jien laqqas naqdem minn hemm niftaħ. Aqqas qatt ħadd lema x'tidħol hemm naqas żgur. Texas. Mhux għal nies tal-kulur jew hekk, eh, ġifieri għax jiena kulħadd l-istess fid-dinja. Ma tant hemm droga. Jien ma tantx ikun nista' nitkellem fuq dan affarijiet għax tibqa' attent, ma tant hemm droga. Jien nista' ngħid, issa minn kien iċempel huwa mhu rilevanti. Ma jien kont inkun ma' bniedem, nisimgħu hello, kwart oħra jiġu ħdejkom. Naħħu li għandhom tneħħu. U kwart oħra jiġu ħdejna u ma jsibu xejn. Astja. Eh, tant hija relax id-droga u Malta kulħadd jappoġġja, kulħadd eh. Issa smajt lill-Ministru jitkellem. Qal Għax il-Nazzjonalisti qablu ma qablu mar-riforma. Qed tara vjara dal-pajjiż, kemm hu tad-daħk. Issa jekk qablux jew le ma nafx, jiena nitkellem fuq il-klim tal-Ministru. Dawn l-ewwel ħarġu jitkellmu kontra d-droga u mbagħad taqbel magħha, kif tista' timxi fil-pajjiż? Jew għandek aġenda jew m'għandekx. Irid ikollok one way fil-ħajja. Issa jien m'hemmx Labour u Nazzjonalisti jiena Jiena uliedi, qed nitkellem għal uliedi. Kif tista' tiġġieled oġġett u mbagħad toħroġ tappoġġjah? Jew vera kollox flus hawn fid-dinja? True story. Skont x'qal il-Ministru dejjem.
Ma tagħmilx sens il-ħaġa. Ma tagħmilx sens.
Jekk inti ħriġt tal kontra droga ma tistax tappoġġa. Sax taqbel ma' riforma. Xel l-ammonti ma jagħmlux sens. Mela allura rajt.

Ma jagħmlux sens. Jew jien għandi kan niskellmu fuq il-kilo kok li tagħna. X'mhux il-200 gramma pura kilo kok. Ma jien għandi kilo, u int għandek kilo u 10 gram hemm. Sawa? Ma għandek naf let's say 500 ekstra fuq 500 euro. Int mara ħabs, Mur dam 25 sena ilu mur nagħmel sena u nofs programm. It-tnejn users jien u int. Sewwa għax it-tnejn nieħdu l-coke.
Ma tagħmilx Tagħmilx sens, sens, tablu. Le, ma tagħmilx ħafna sens. eh, eh, Da qed jgħid qed jgħidilhom isma' daħlu kemm tidu. Drement li ma wħadd li min ibih il-coke lili u jien għandi personal use li jista' jkun li 10 gram hemm, mhux 10 gram hemm għax di Malta. Jien dan li qed jgħidli id-droga u Malta ssibha kullimkien. Lekku. Lekku, s-siba kollu. Lekku, kull fejt ħarza u l-kok.
Jena l-mosta, jek mux ta' ġoddi triq, ġoddi triq ta' wara għandix il-kok.
Jien ma nafx kif għadhom qatt mamlu test tal-ilma biex jaraw kemm hemm kok fis-sistema tal-ilma Malta, fid-dranaġġ. Għax per eżempju barra Malta. Saret, ejja, u l-ammonti.
Minix ċert. Minti ċert Mirko?
Imma. Saret? Jidilli li jidilli.
Għal lost ja.
Il-Kolumbja tant kemm hemm kok fl-ixmajer. L-ħut jisibu trejs istal kok. Ara, għalek. Ara jil nemmen, nemmen. Aħna konna l-ewwel pajjiż li legalizzajna il-marwana, jina ġunejdlek ma nixek kontra. U jil nemmen li aħna konna l-ewwel pajjiż li legalizzaw il-kok. fid-dinja. Jien naħseb kieku nkunu għamilna l-ikbar kazzata. Issa mhux bħal mamlu l-Olanda daħluha. L-Olanda naħseb jiena kif fimtu jiena l-biċċa. Qed isiru jafu iktar minn huma l-users. Għax daw qed imorru preskritti għand in-nies. Mhux hekk. Ovvjament.
Irħas.
Qed jik. Iktar clean. Pura. Mhux pura 100% ma tkunx pura. Tkun iktar clean hu. Tkun 85%.
Mhux 20% jew 22 jew imbarazz. Anki 8 l-aħħar darba bdejt naqra. Għawlek kulħadd ma tafx isem ta' moħħu għaw ta' mnieħrek. 18, 16, mhux skont kemm għaltula. L-aħħar darba bdejt naqra li pereżempju pajjiżi Afrikani Il-kok 8% ta' salem. 8%?
8%.
Għaw jaf ġiri, l-ismek ta' jom nafx bija. L-ismek anki traċċi tal-ħamrija jkun fija. Li jihdu daw. Tbinas tika mbarazz tal-id. Li l-gżom iktar tika mbarazz ġiri. Għadu għas jafu ximbarazz t-tixu għaw. U magic mix, għom, u mil-pejja, pammonja, u karbonara, u law, u lem tal-biza. L-amu.
Tal-biza.
Zgur. Dak iż-żmien konnejt, oh, pneumonia, tal-biza, għed kun tafx tagħmel l-pneumonia, ġol polmun, jek bil-pompi kont darba tħalt l-isptar, bla nifsin, bla nifs, għamil ta' mistim l-isptar, xma li tħoġ bla nifs, dak l-imbarazz kollu, imbarazzu.
Il-messaġġ tiegħek, Clint. Għal nies ta' barra. Għal min jieħu droga. Għal min jieħu għal min qed jaspira biex jieħu.
Jekk għadek ma bdejx droga u għandek xi uġeħ moħbi, nissuġġeri l li tmur titkellmu. Issa, kifet, jekk tittiħu droga inti morħuda, irrelevanti Jekk ngħidlek x'jien jew Ċikku jew Peppu biex tgħoddiex għax inti xorta ħa tagħmel li trid, jien hekk kont nagħmel li rrid. Imma f'tul iż-żmien ħa tiġi tiddependi mis-sustanza. Irrelevanti jekk kienx addict jew le, xorta tkun tiddependi minnha, xorta mal-ewwel ħarġet tittuħ is-sustanza, mal-ewwel dik tittuħ is-sustanza. Issa sustanza u alkohol, joint, u żmien ftit ftit ħajġibek tiddependi biss minna tuża biex tgħix. Naqblu? Naqblu.
Tuża biex tgħix. Tkisser il-familji.
Tkisser il-familji, tkisser il-kulatu. Problemi mkwit. Pulizija, sptarijiet għandna l-isptarijiet mifwajn. Ok, tkun taf kemm imutu nies bid-droga? Da ma jmutux għax ma OD, eh, għax dawk dawk jgħux li jmut OD. Kemm imutu qabżu, sparaw lil xulxin, sawwat lil mara, daw kollha jkunu ma' droga daw in-nies daw, serq, daw kollha jkunu fi droga. L-isptar iridu jitkellmu.